Uh, Doctor Owen Roberts dw i, dw i'n diwtor derbyn yn yr adran hanes a hanes Cymru. Dw i hefyd yn dysgu nifer o agweddau o hanes modern, hanes gwleidyddol Cymru a hanes cymdeithasol Prydain. Mae hon yn radd, hanes modern y gwleidyddiaeth, sydd ar gyfer myfyrwyr sydd yn ymddiddori yn yr ochr fodern o hanes a hefyd mewn gwleidyddiaeth a gwleidyddiaeth fyd-eang. Mae e'n gwrs sy'n cyfuno arbenigedd dwy adran o fewn Prifysgol Aberystwyth, yr Adran Hanes Hanes Cymru a hefyd yr Adran Wleidyddiaeth Rhyngwladol. Mae'r ddwy adran yn, yn cydweithredu'n agos at ei gilydd, mae gennym ni adeiladau sydd ond taflu i'r carreg oddi wrth yn gilydd, A dyn ni'n... mae e'n gwrs sy'n sy'n berffaith ar gyfer pobl sydd efo diddordeb mewn hanes modern Ewrop, sut mae, uh, gwleidyddi, sut mae cyd-destun gwleidyddiaeth heddiw yn gweithio. Mae'r radd yma yn, yn cyfuno y gorau o ddau fyd, os hoffech chi. Mae e'n tynnu ar uh, arbenigrwydd dwy adran fel byddai gradd gyfun, ond mae e wedi strwythuro fel gradd sengl, Hynny yw, mae gennych chi'r opsiwn i wneud pob un o'r modiwlau y mae pobl sy'n eu gwleidyddiaeth sengl neu hanes sengl yn eu gwneud, ac hefyd mae gennych chi'r cyfle i wneud traethawd hir yn eich trydydd flwyddyn. Felly, os ydych chi eisiau mynd mlaen i wneud gradd meistr neu neu ymchwil neu rhywbeth ar ôl hynny, mae e'n baratoad da iawn. Mae mae e'n cyfuno y gorau o wneud gradd gyfyng a a hefyd gradd sengl. Mae yna nifer fawr o fodiwlau ar, ar gael ar y cwrs yma. Mae'n ystod eang, mae yna dipyn o hyblygrwydd i chi ddewis eich modiwlau. Mae gennym ni hefyd fodiwlau yn hanes ac mewn gwleidyddiaeth yn y ddwy iaith. Um, mae gennym ni nifer o fodiwlau yn hanes Cymru, yn hanes Prydain, hanes America sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Er enghraifft, Cymru ers 1945, mae gennym ni fodiwlau ar y mudiad hawliau sifil yn America, mae gennym ni fodiwlau ar hanes cymdeithasol Prydain fodern, ac hefyd ar yr ochr wleidyddiaeth mae gennym ni fodiwlau cyfrwng Cymraeg ar nifer o agweddau o wleidyddiaeth y byd a Phrydain a Chymru yn y cyfnod modern. Hefyd mae gennych chi'r opsiwn i gymryd rhai i cyrsiau cyfrwng Saesneg ac mae gennym ni fan'na arbenigedd yn hanes Rwsia, hanes America, gwleidyddiaeth y trydydd byd, gwleidyddiaeth yr um, Cenhedloedd Unedig, cudd wybodaeth, um, a'r holl agweddau yna o hanes gwleidyddol modern sydd, uh, sydd ar frig yr agenda erbyn hyn. Dyna ni fel arfer yn holi am 300 i 320 o weithiau. Dyna di'n cynnig arferol ni. Ond fel rhan o hynny, dyn ni'n gallu cynnwys pethe tu hwnt i tair lefel A. Dyn ni'n gallu cynnwys Fagloriaeth Gymreig, dyn ni'n dyn ni'n adnabod yr y cymhwyster ynni, dych chi'n gallu cyfri'ch pwyntiau ar gyfer y Fagloriaeth. Hefyd, unrhyw lefel AS, dych chi ddim wedi cario ymlaen i lefel A llawn, gallwch chi gyfri'r pwyntiau o hynny. A hefyd, unrhyw beth sy sydd efo yy pwyntiau UCAS, os edrychwch chi ar wefan UCAS, mi newch chi ffindio yy pethe fel ar, um, arholiadau cerddoriaeth ag ati sy, sydd yn cario pwyntiau UCAS. Dyn ni yn gallu cyfri'r hyn ati ag at eich pwyntiau chi. Ond yn ogystal, mae yna ffyrdd o gael cynnig is. Os newch chi, er enghraifft, geisio am ysgoloriaethau Aberystwyth. Mae rheini yn ffordd o gael ysgoloriaethau sy'n gallu bod werth mil o bunau'r flwyddyn i chi, ond hefyd gallwch chi gael cynnig is gyda ni, os ydych chi'n uh, yn serennu yn yr arholiadau ysgoloriaeth. Ac mae'r cwrs yma yn digwydd bod yn gymwys ar gyfer rhai o brif ysgoloriaethau yr Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Felly mae e'n werth trio, ffindiwch allan ar ar wefan Aberystwyth am y cystadleuaeth ysgoloriaethau, achos mae 'na dipyn sy'n neud y cwrs yma bob blwyddyn yn cael yr ysgoloriaethau hynny. Wel drwy'r cwrs yma, dych chi'n cael y sgiliau o ddwy ddisgyblaeth. Fel, yn hanes, dych chi'n cael y sgiliau o, o, o drin a thystiolaeth, o werthuso, o, o roi dadl ar bapur ac ar lafar. A dych chi'n, trwy gwleidyddiaeth wedyn, yn cael yr ymwybyddiaeth eang na o, o'r cyd-destun byd eang, o sut mae gwleidyddiaeth rhyngwladol yn gweithio. Felly, mae'r, mae'r modiwl yma yn cy-, mae'r, mae'r cwrs yma yn cynnig gymaint o sgiliau y gallwch chi fynd i gymaint o wahanol um, gyrfaon. Mi fedrwch chi fynd, fel o'n i'n dweud, i gymaint o wahanol gyrfaon efo'r cwrs yma. Ac mae rhai o'n myfyrwyr ni yn y gorffennol wedi mynd mlaen i bethau fel gweithio yn y cyfryngau, newyddiaduraeth, y gyfraith, Gweinyddiau cyhoeddus, ymchwil polisi efo pleidiau gwleidyddol, ymchwil efo elusennau a grwpiau lobïo. Mae 'na, mae 'na... Yn tyfu nawr yng Nghymru, wrth gwrs, mae gennych chi rhyw fath o gymdeithas sifil, ac mae gradd o'r math yma yn baratoad gwych i fynd mewn i hynna, achos dych chi'n mynd mewn gyda ymwybyddiaeth ddofn o sut y mae cymdeithas yy yng Nghymru a thu hwnt wedi datblygu dros y blynyddoedd diwetha' a sut y mae sefydliadau gwleidyddol a'r system wleidyddol yn gweithio. Felly mae'r sgiliau sydd gennych chi mewn... mae'n alw mawr amdanyn nhw. A digwydd bod, mae yna o leia dau berson sydd wedi gwneud y cwrs yma yn ddiweddar, nawr yn Aelodau Seneddol. O ran profiad gwaith, mae gennym ni gytundeb efo'r Llyfrgell Genedlaethol lle mae nifer o'n myfyrwyr ni yn mynd yna ar um, brofiad intern, ac mae hynny'n digwydd fel arfer tua at ddiwedd tymor yr haf, dych chi'n mynd am bythefnos, mae, um, mae, dych chi'n cael eich trwytho mewn, mewn prosiect ymchwil go iawn, dwi e ddim just yn, chi'n just yn neud y te. Mae nhw'n ma nhw brofiad gwaith go heleth o fod yn defnyddio sgiliau yna ym myd gwaith. Hefyd efo'r cwrs 'ma mae gennoch chi'r cyfle i fynd dramor. Mae gennon ni ar ar adran wleidyddiaeth rhyngwladol gytundebau tramor yy gyda nifer o brifysgolion yn Ewrop ac yng Ngogledd America. Mae pobl sydd wedi gwneud y cwrs yma yn ddiweddar wedi wedi bod yn California am dymor, yn Montreal, yn Budapest, ym Mhrâg, felly mae 'na nifer o o gyfleon i deithio am semester dramor. Mae myfyrwyr fel arfer yn mwynhau yr elfen o fedru astudio dau bwnc yn yn gyfochrog, a dau bwnc sy'n sy'n gweddu mor dda at ei gilydd. Maen nhw hefyd yn licio'r yr ym- y ffordd 'dyn ni'n dysgu 'ma. Ch'mod 'dyn ni'n dysgu lot mewn grwpiau bach. 'Dyn ni... dych chi ff- dych chi'n ffeindio chi, yn enwedig yn blwyddyn dau a thri, mewn grwpiau o ddeg i ddeuddeg a hefyd yn cael tiwtorialau un i un. Felly, mae hynna'n brofiad dych chi ddim yn cael mewn lot o brifysgolion. Hefyd, wrth gwrs, mae gennym ni Llyfrgell Genedlaethol, sydd ymhlith yr adnoddau mwyaf gwerthfawr ar gyfer gwneud astudiaethau hanesyddol a gwleidyddol. Ac wrth gwrs, mae myfyrwyr yn mwynhau gwneud traethawd hir yn y trydydd flwyddyn. Maen nhw'n maen nhw hoffi cael eu dannedd mewn i bwnc o hanes gwleidyddiaeth neu, neu gwleidyddiaeth modern yn mewn cyd-destun. Ac maen nhw'n gallu gwneud i gwaith ymchwil eu hunain gan ddefnyddio'r adnoddau sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol i greu traethawd hir o dan oruchwyliaeth agos gan arbenigwr yn y maes, sydd wedyn yn, yn rhyw fath o ddiweddglo da i'r cyfnod o'r, o'r tair blynedd.